Nihazakazaka ny raharaham-pirenena nitondra fanazavana momba ireo raharaha nanamarika ny voalohan'ny taona ny minisitry ny Fitsarana i Mbikeri Laza sy ny fandraisana andraikitra manoloana ireo raharaha tsirairay avy. Noresahina ny momba ny raharaha sambo rendrika tao Soaniranivongo, ny nahamay ny milin'ny Jirama tao Andekaleka ary ny raharaha volamena ao Comores. Andeha ho arahintsika Lova Ramanantsoa. Maro ireo olona natao fanadihadiana ao anatin'ilay raharaha naharendrika ny sampy Francia tao Soanierana-Ivongo ahafahana mahalala ny andraikitry ny tsirairay amin'ny loza nitranga iny ary nahafatesan'olona valo amby valopolo, araka ny nambaran'ny minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa Imbiky Herilaza. Efa nisy ny toromarika manokana napetraka ny fitondram-panjakana mahakasika ny fanaovana ny fanadihadiana tamin'iny zava-nitranga iny. Hitantsika fa teo amin'ny valo amby valopolo teo hatreto ny razana hita ary tanatin'ny fanajana ny fomba malagasy tanteraka no namerenana an'izany razana izany tany amin'ny fianakaviana Efapolo mahery no hita tany a Sainte Marie, ny ankoatran'izay dia hita taty a amorontsiraky ny Grande Terre moa ny filazantsika azy a, dia efa nisy ny ankamaroany efa noraisin'ny fianakaviana. Nihazakazaka moa ny fanaovana fanadihadiana teo aloha ny fitadiavana ny mety ho tompon'andraikitra mivantana tamin'iny raharaha iny a, mazava ho azy moa izany a ny tompon'ny sambo a, ny equipage a, Raha tsy izay olona dia mety voakasika mivantana. Misokatra ny fanadihadiana ary hatreto dia efa fantatra izany aloha ny tompon'ny sambo, fantatra ny equipage eo amin'ny dimy teo izay heverina izany ho tao anatin'ny sambo tamin'iny fotoana iny. Efa azo daholo ihany koa ny antontan-taratasy rehetra mahakasika an'ilay na ny tompon'ny sambo na ny sambo. tamin'izany fotoana izany. Ny fanadihadiana izany amin'izao dia efa tonga hatrany amin'ny olona rehetra izay tokony hohenoina. Hitanareo angamba f'efa nisy valan-dresaka ihany nataon'ny procureur ny Funilivest. Nanomboka tamin'ny olona nahandro ny sakafony ireo olona izay handeha. Amin'izao izany dia tonga hatrany amin'ny tompon'andraikitry ny APMF efa vita fanadihadiana, tompona tonga hatrany amin'ny tompon'andraikitra any amin'ny commune any Antanambe, any Mananara efa vita daholo ny fanadihadiana ary hatrany amin'ny gendarme ary izay niheverina fa tokony nandray andraikitra mahakasika an'izany efa natao daholo ny fanadihadiana. Tsy mbola nisy aloha ny fisamborana hatreto momba iny raharaha samborendrika iny. Mbola any amin'ny zandarimariam-pirenena rahateo ny antontan-taratasy fa tsy mbola nalefa any anivon'ny Fampanoavana ao Fianarivo Atsinanana izay misahana ny raharaha. Nanokafana fanadihadiana ihany koa ny momba ny fahamaizan'ny milin'ny Jirama ao Andekaleka ka niteraka tsy fahatomombanana teo amin'ny famatsiana herinaratra sy rano eto an-drenivohitra. Olona efatra no efa nohenoina noho izy ireo nanatri-maso ny zava-nitranga. Fantatsika izany fa nisy ny incident grave nitranga tany Ambikaleka ary tanatin'izay dia nanome toromarika ny fitondram-panjakana, nanome toromarika Andriamatoa Filohan'ny Repoblika, nanome toromarika ihany koa Andriamatoa Praiminisitra Lehiben'ny Governemanta ny hanokafana fanadihadiana manokana mba hahafantarana inona marina ny zavatra nitranga mahakasika ny Ambikaleka. dia ny fampanoavana ao amin'ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Toamasina moa izany no miandraikitra an'izany miaraka amin'ny Gendarmerie Nationale efa mandroso ny fanadihadiana. Nisokatra izany ny fanaovana fanadihadiana mahakasika ny incendie. criminels. Efa natao fanadihadiana moa olona efatra amin'izao fotoana izao dia ny mpiambina izay talohan'io tranga io sy ny mpiambina nandritra an'io tranga io. Araka ny voalaza moa izany dia efa hitahita ihany satria efa nandefa izany izay amin'izao fotoana izao amin'ny fiara-miasa araka ilay voalazako teo amin'ny gendarmerie nationale. Tompon'andraikitra manokana hanao police technique et scientifique hijery marina miaraka amin'ny Jirama sy miaraka amin'ny Minisiteran'ny Energie mazava ho azy hoe inona ny zavatra tena nitranga tamin'io fotoana io dia hotanterina amintsika izany izay zavatra izay fa mbola ataontsika hoe ouverture d'enquête fa mbola tsy misy olona ahiahiana Anatin'izany zavatra maro samihafa izany fa mbola audition na temoin efatra zany no vita mahakasika an'izay an, fa kosa le fanadidina atao zany de mahakasika ny resaka incendie an, criminel. Efa natomboka kosa ny fiaraha-miasa eo Madagascar sy Comores momba ilay raharaha fanondranana an-tsokosoko volamena milanja sivy amby efapolo kilao. Efa nampidirina am-ponja vonjimaika ireo Malagasy voarohirohy ary efa mandeha ny fepetra ara-pitsarana rehetra amin'izao fotoana izao. Oh! Iny moa izany dia iarahantsika mahafantatra fa omaly izao izany dia nampidirina am-ponja vonjimaika any Comores izany ireo olona anankitelo izay voarohirohy amin'io zavatra io an! Ny Ministeran'ny Fitsarana manokana rehefa nitranga izany ireny fisamborana ireny Ny ampitson'iny ihany tsy niaro izahay dia avy hatrany dia nandefa izany demande d'extradition, misy ny mandat d'arret international, dia raha tsy mahafantatra ihany koa ary mbola iangaviako moa hazavain'i madame directeur général rehefa avy eo fa misy ny convention, misy ny accord bilateral izay misy iarahan'i Madagasikara sy Comores ary izay avy hatrany no tonga dia nampiasaina izany Izany hoe tamin'ny datin'ny fahasivy amby roapolo sy fahatelopolo ny volana desambra dia efa tonga tany am-pelatanan'ny autorité ny affaires étrangères, tonga tany am-pelatanan'ny autorité judiciaire comorienne ny antontan-taratasy rehetra mahakasika an'izany avy aty amin'ny fitondram-panjakana avy aty amin'ny minisiteran'ny fitsarana. Izay manokana ihany koa dia mifandray mivantana amin'ny Minisitry ny Justice ny firenena Kômôriana ary isaorana isaorana eto ny firenena Kômôriana, ny fitondram-panjakana Kômôriana sy ny Minisiteran'ny Fitsarana ary Minisiteran'ny Affaires Etrangères any fa dia tena misy ny ankitsim-po amin'ny fanaovana an'izany coopération judiciaire izany. Ary izahay moa dia hafandray tsy tapaka amin'izany, fa kosa raha mahakasika ny eto Madagasikara dia efa nanao fanokafana fanadihadiana ihany koa izany ny Pôle anti-corruption mahakasika ny raharaha io, efa tonga any amin'ny Bianco moa izany ny antontan-taratasy maro isan-karazany mahakasika an'izany, inona ny zavatra tokony ho atao mazava ho azy, tsy maintsy. Jerena hoe avaiza marina no nialany izany volamena tratra any Comores izany an? Iza no tompon'andraikitra amin'izany na tompon'andraikitra ara-panjakana raha nisy izany na tompon'andraikitra ankoatra ny tompon'andraikitra ara-panjakana? Efa nanokatra fanadihadiana ny Pôle anti-corruption ary efa tonga ao amin'ny i Bianco ny antontan-taratasy momba ity raharaha volamena ao Comores ity ankehitriny.